Kelly.
Robin. Eli.
Joël.
War ären éischte Kuss e romantesche Kuss?
Et hänkt dovun of, wéi een éischte Kuss s de mengs. Meng Tendenz wär nee oder vläit.
Dat hänkt dovun of, wat s de mat romantesch mengs. Mee ech mengen, ech heessen, ob ech schonn eng Kéier e romanteschen éischte Kuss hat. Vläit. een, mee si mer ons sécher.
Fir mech hänkt vläicht dovun of, ob dee Kuss ass, deen ech kritt hunn oder deen ech ginn hunn. A wann dee Kuss ass, deen ech kritt hunn, dann war et warscheinlech vu mengen Elteren, wou ech nach vill ze kleng war, fir mech drun ze erënneren. An ech mengen, dee war net romantesch, och wa warscheinlech Léift do war.

Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma wëllkomm Iech alleguerten a wëllkomm an der neier Staffel. Mir hunn et erëm eng Kéier gepackt iwwert de Summer. A sinn an enger neier Staffel vun dësem Podcast, dee sech Méi wéi Sex nennt. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper, wéi der elo schonn am Intro héieren hutt. An mir hunn eis geduecht, well dann awer e bëssen Zäit vergaangen ass a vläicht net jidderee genau weess, wie mir sinn, giffe mer eis nach enker virstellen. Kelly, wëlls du den Ufank man, nodeems du jo och schonn de Podcast ugefaangen hues? Ok, da fänken ech un. Ech sinn Lazy an well, Joelle, du has gesot, mir sollen eis virstelle mat eisem Numm, eisem Alter an engem Fun Fact. De Fun Fact iwwer mech ass, dass ech elo schonn déi sechste Staffel bei Méi wéi sexy vu ganz Ufank un derbäi sinn a kuerz vergiess hat, dass mer net déi fënneft, mee schonn déi sechst Staffel hunn. Mäin Numm ass Kelly an ech ginn an zwou Wochen 30 Joer. Mäin Numm ass Robin, ech ginn an dräi Wochen 21 Joer an ech menge mäi Fun Fact ass och related to current events, dass ech heiansdo en Ierzepicker sinn, deen Leit korrigéiert, wa se Saache falsch soen, well dat haten d'Kelly an ech haut scho vill. Ja, ech An- fannen dat sympathesch. An Iezepicker heescht et op Hollännesch Mierenöker an dat heescht Seejomessevéck an dat fannen ech zimmlech witzeg, well Seejomesse si meng Liblingsdéieren.
Oh.
Ech sinn den Eli, ähm, ech hu 34 Joer a kréien a 4 Méint meng 35. Nice.
Fun Fact, Dee vläicht zur Episod passt, Ech kussen d'Leit net immens gär op de Bak, wéi sech dat esou oft zu Lëtzebuerg an an der Emgéigend mécht. An entweder wénken ech léiwer oder ech haggen déi Leit, déi ech dann och wierklech, wou ech Loscht hunn, Kierperkontakt mat hinnen ze hunn. Ma ech sinn de Joël, ech si 35 Joer al a geschwënn och iergendwann da 36, mee dat ass awer nach e bësse bis dohinner. An de Funfact iwwer mech ass, dat ech gäre queer Horrorfilmer kucken. An hoffentlech iergendwann enker kann mat iech doriwwer schwätzen, well ech ëmmer bëssen den Dram hunn, meng special interests a meng Aarbecht eranzebréngen. Vläit, vläit ass déi sechst Saison deng Saison, Joël. D'Leit wäerten et erausfannen, mee dofir mussen se dru bleiwen. Mir schwätzen, well et déi éischt Episod ass, iwwer éischt Kéiere gären. Dat ass, ech mengen, dat ass schonn esou eng Saach, déi mer schonn e puermol gemeet hunn um Ufank vun enger Staffel. Éischt Kussen.
An haut schwätze mer, merci Ierbsepickerin, iwwer éischt Kussen. Wat ass dat? Eng éischt Kéier oder en éischte Kuss? Ma en éischte Kuss.
Mä eng, do ginn et eng Rei vun Definitiounen. Also och elo an eiser Virstellungsronn hate mer eng Rei vun Optiounen, vun déi alleréischte Kéier, dass en anere Mënsch seng Lëpsen op deng Lëpsen dréckt, wat beim Elie de Fall mat sengen Eltere war, wéi oder wéi warscheinlech bei de meeschte vun eis de Fall mat eisen Eltere war iergendwann, wéi mer Kanner waren.
Also, ech weess emol net, ob e Kuss op de Mond war dee Moment, mee fir mech kann e Kuss jo och e Kuss op de Bak sinn oder op d'Stir oder op soss iergend en Deel vum Kierper. Also ech menge sou, sou gesellschaftlech, an der Popkultur ass den éischte Kuss generell jo meeschtens sou deen, Den éischten net-platonesche Kuss mat enger Persoun, mat där een e romanteschen an spéiderhin, de spéiderhin vun den Dauer, d'Dauer vum spéiderhin hänkt vum Alter of, an deem den éischte Kuss geschitt, mee iergendwann spéiderhin och dann den éischte Kuss zu sexuell Méi gëtt. Mee dat, do kënne mer awer elo driwwer streiden, a wéifern mär déi Definitioun wëllen op eis applizéieren.
Stëmmt. Also ech hat dat am Fong esou mer geduecht, esou deen éischten net-platonesche Kuss, deen éischten ënner Guillemets romantesche Kuss, dat wat halt gemengerhin esou an der Popkultur als den deen éischte Kuss genannt gëtt. Mee ech hu mer souwisou geduecht, dat et vläicht net nëmmen deen éischte Kuss gëtt, deen een am Liewen hat, mee et gëtt vläicht och den éischte queere Kuss. Gëtt vläicht och den éischte Kuss mat enger neier Persoun. An jo, et ka jo och nach verschidden vun deenen ech elo, un déi ech elo net geduecht hunn, un déi dir mer awer elo dann sot, wourun dir geduecht huet. Also witzegerweis mengen ech ja, mäin éischte Kuss, deen net mat mengen Eltere war, war tatsächlech och e queere Kuss. well ech war nämlech am drëtte Schouljoer oder esou an ech hat meng bescht Frëndin a mir waren de Spektakel vum Schoulhaff, well mir eis reegelméisseg op de Mond gekusst hunn an dat giff ech sou generell esou als mäin éischte Kuss huelen, och wann ech absolut keng Ahnung méi hunn, ob ech deemools, wat meng Gefillslag zu him war an mee sou, dat waren och éischter sou Pecks, ob sou e Kussi wierklech sou. Genau dat. Mhm. Den Eli hat sech Kussgeräischer gewünscht. Ähm, ja, stimmt. An ech mengen so, wann ech dann awer eischter so op dem Joel seng Definitioun ginn, dann war dat awer nach eng gutt Jore spéider. An dann mäin éischten richtege queere Kuss dann och nach eng kleng Rei Jore méi spéit. Mhm.
Also ech boykottéiere jo mäin éischte Kuss. Well e war fuerchtbar. E war mat enger Persoun, mat där ech geduecht hunn, boah, ech muss elo iergendee kussen, well ech hu lo 15 Joer, oder vläicht war ech da och eréischt 14, a lo gëtt et esou lues Zäit. Lo, nee, mee lo kusst jiddereen, ech ka jo net hannendru falen, ech muss elo iergendee kussen. An den éischten Dëlpes, basically, dee mer iwwert de Wee gelaf hat, dee mir gewisen huet, dass e mech wëll kussen, ab deem Moment, wou ech mer geduecht hunn, Lo gëtt et awer Zäit, wor et dunn. Et war fuerchtbar, ech hunn en net flott fonnt, et war kee schéine Kuss. An am Nachhinein denken ech mer, Oh mäi Gott, Gesellschaft, what did you do to me? Mee bon, dat hunn ech eréischt 10 Joer méi spéit gemierkt. Op jidde Fall
sinn ech absolut dergéint, dat als mäin éischte Kuss unzeerkennen op déi Aart a Weis wéi ech am Fong elo Kussen gesinn, nämlech dass ee Bock drop huet déi Persoun ze kussen. Ech mengen awer och, dass et net wéineg Leit esou gaangen ass wéi mir. An ech denken mäin éischte Kuss wou ech wierklech Bock drop hat war vläicht sou an deene Méint oder Jore méi spéit, mee ech ka mech net méi drun erënneren an deen éischte Kuss wou ech mech wierklech gutt drun erënneren wéi et ee war, war mäin éischte queere Kuss. An ech mengen, dat war och esou the beginning of a never ending era, géing ech soen. Also insofern, ech fannen dat e würdegen éischte Kuss. Jo, ech mengen, do hunn ech ganz ähnlech Erfahrunge gemaach. Och mat 14 och geduecht, oh jo, sou lues gëtt Zäit. Och, ech hunn d'soen, deen éischten Doudpëss geholl, dee mir iwwer de Wee getrollt ass, mee awer Sou ähnlech, an just mat dem Ënnerscheed dass ech en dann nach e Joer laang weider gekusst hunn. Ech war net sou clever wéi s du. Oh. Ja, oh.
An ech mengen jo, mäin, do waren dann nach puer Leit dertëscht, mee ech mengen deen éischte Kuss wou ech wierklech och wollt ee kussen an net sou geduecht hunn, oh jo ech gi lo mol do einfach mat, dat war och mäin éischte queere Kuss, dee mer an, ech hunn net méi sou eng staark Erënnerung do, mee ech weess awer nach dass d'Erënnerung gutt ass sou.
Mäin éischte Kuss ass no laanger Zäit komm. Ech war och esou ëm déi 13, 14 a mir waren och schonn eng Zäit zesummen, hunn eis awer net getraut, eis ze kussen. A wou et do bis endlech geschitt ass, hate mer just virdrun eppes mat ganz vill Knuewelek giess. An doru kann ech mech nach ganz genau erënneren, datt ech do zimmlech séier verstan hat, Ah jo, okay, kussen Je nodeem wat ee virdru giess huet, schmaacht een dat da wärend dem Kuss. An doru kann ee vläicht denken. An do hunn déi ganz Reklammen och Sënn gemaach vun deene ganze Kamellen a Knätscher, déi een iesse kann, fir da besser ze kussen. An, ja. Ech hu ganz laang gewäert, Also ech wollt dat am Fong e bësse méi spéit erzielen, mee et huet elo esou gutt gepasst, well Dir gesot hutt, et gouf iergendwann Zäit, wou ech op Saint-Yrian war, war et iergendwéi esou mega in, dat Leit sech einfach esou gesot hunn, ok mir kussen eis elo, mir hunn zwar näischt matenee, mee mir probéieren dat elo aus. An Also et gouf dann effektiv esou e bësse Peer Pressure. Ech sinn, ech si mer net méi sécher, ob ech einfach just gefrot gi sinn, ob ech schonn eng Kéier geknutscht hätt oder ob mir dat tatsächlech ugebuede ginn ass. Falls hunn ech Nee gesot an an dat dann iergendwann méi spéit bereit, well et huet relativ laang gedauert. Also ech mengen, ech war 17 oder vläicht esouguer schonn 18, wou ech déi éischt Kéier en richtege Kuss hat, mee döfir wär deen awer dunn mega romantesch an ech muss elo einfach uginn domadder, well dat ass wierklech mega win geweecht. Dat wär op engem Séi, net zu Lëtzebuerg, mee um Bodensee, also net um Séi, mee um Ufer vum Séi an der Nuecht an et wär sou Stären a Mound an et wär alles mega romantesch an et wär e gudde Kuss. Wéi am Film.
Also,
wéi am Film, jo. Also, heiansdo lount et sech wierklech dann ze wäermen. Also, do hunn ech mer geduecht, ok, net esou schlecht.
Joël, wou s du dat elo esou ziels mat ausprobéieren an testen an och mol esou Kussen, déi net onbedéngt eppes bedeiten, wann ech elo nodenken, u sech war mäin éischte Kuss e queere Kuss, An ech menge fir mech huet e vill méi bedeit wéi fir déi aner Persoun. Mee ech war nach sou jonk a sou onerfaren a konnt dat och net wierklech vergläichen a war mer am Englsch och nach guer net bewosst, dat dat effektiv de Fall war a konnt dat guer net anuerdnen. Jo, déi Erfarung hunn ech och gemaach mat menger Primärschoulsbeschter Frëndin. A mee Gott, Lo wou den erzielt kënnt mer natierlech dass ech an der Primärschoul eng Frëndin hat, dat huet zu Lamadelaine gewunnt a bei dat sinn ech heiansdo spille gaangen an ech sinn aus der Stad, dat heescht et war ëmmer esou en Act fir dohinner ze kommen, net esou wéi d'Leit un den Eck an dowéinst erënneren ech mech déck gutt a mir hu Knutsche geüübt fir méi spéit. Natierlech, oh. wow. Mhm. Ech mengen am Nachhinein am Nachhinein wat och fir mech mengen ech méi relevant, méi dat wees se jo net. Ech miss die Persoun fleich engkeier op Facebook stalken oder se. Ichchte huet mat anere Leiit geübt an net so Ech weess net, ech hunn och esou Saachen héieren, vläicht hunn ech dat selwer och eng Kéier probéiert, esou fir Zongeknutschen ze üben, dat Leit dann iergendwéi e Lach an e Bréitche maachen an hir Zong dann do rastéchen. Ech weess net genau, wat dat brénge soll, mee. Dat kléngt immens dréchen. Jo,
also et däerf vläicht keen ze aalt Bréitche sinn, ech weess et net. Mee also ech ka, wann ech dat probéiert hunn, da kann ech mech net méi drun erënneren. Ech weess net, ob et aner Methode gëtt, esou iergendwéi mat Uebst oder esou vläicht, mee Mir fällt grad näischt esou an. Jo, mä ech hunn, ech hu schonn vag Erënnerunge dorunner, zumindest et a Filmer gesinn ze hunn oder et an der Bravo gelies ze hunn oder sou. Et, et war schonn, et war schonn eng Saach, oder net? Jo, lo wou s, also ech hunn dat ni ausprobéiert, well ech et ëmmer ultra suspekt fonnt hunn an ëmmer sou war, sou, oh mäi Gott, firwat? Nee, dat ass dach mega. Weird sou, also deemols kann ech dat net a Wierder faassen, mee ech menge schonn deemols war et sou ok, wann ech mat engem knutsche geet, et mer manner ëm dat Mechanescht, mee méi ëm Connectioun mat iergendengem. Mee jo, d'Bravo, ech hunn op Satyam e reliéist Bravo gelies, ech war nämlech do an enger mega hyperfemininer Phas, ech weess nach genau, datt ech wosst, datt ech queer sinn a mech sou geschummt hunn a sou war, nope, dat heescht ech sinn ultra an d'Extrem vun, oh mäi Gott, I'm the girliest girl in the book, gefall an ech hunn d'Bravo reliéis gelies an si haten déi absurdesten Tipps und Tricks fir knutschen ze üben an ech weess deemools dass ech scho sou war sou okay that's weird. Si haten och Masturbatiounstipps, déi hunn ech méi interessant fonnt.
Mee mee mengt der datt een sech iwwerhaapt kann drop virbereeden? Also eis lauschteren jo vläicht och Leit no déi na ni gekusst hunn oder déi hiren éischte Kuss nach virun sech hunn an déi sech elo froen, ok soll ech mol e Bréitchen huelen oder net. Wa mer elo vun enger grousser Bäckerei kette gesponsert giffe ginn, giff mer déi Fro vläicht aneschters beäntwerte mee mengt dat kann ee sech iergendwéi drop virbereeden, well ech si bëssen der Meenung, dat dat An schonn, also grad wann een elo vum Zongekuss schwätzt, vläicht schonn einfach esou eng Experienz ass, déi esou ausserierdesch ass op dat, wat virdrun ass, dat ee sech net wierklech kann drop virbereeden. An ech mengen och, datt et duerfir esou dat den éischte Kuss als Moment am Liewe gëtt, well dat einfach, jo, eng ganz nei Welt opmécht. Ech mengen, et kann ee sech virbereeden, mee net mechanesch. Also ech weess net ob et iergendeppes op dëser Welt gëtt woumat een, iergenden Objet gëtt op dëser Welt woumat ee erëmknutsche kann, wat een op déi Experience vum Zénge, vum Zongekuss virbereet. Nee ech mengen, et kann ee sech emotional dorop virbereeden an deem Sënn, datt ee léiert wéi een iwwer esou Saache schwätzt an datt ee léiert wéi ee sech domat fillt an datt een eventuell kann, wann een eng Persoun huet, mat där een eventuell zu engem éischte Kuss komme kéint, dass ee seet, Hey, ech hat nach ni en éischte Kuss. An dass ee sech dorop virbereet, wéi een domat ëmgeet, fir dat eng méiglechst pleasant Experienz ze maachen an net eppes, wou zwee Teenager eng absolut komesch Idee Iddi dovun hunn, wat et soll sinn a sech dann do an eppes eraforcéieren, well dat war meng Experience mat Kusse ganz laang.
Ech hat dat, ech hat, ech war eng Kéier op engem Date an et ass dann och zu engem éischte Kuss komm. An ech hunn aus iergendengem Grond geduecht, wat méi Zong, wat besser a wat méi naass, wat besser. Dat heescht, mir haten herno d'ganzt Gesiicht naass. Ech war zwou Woche laang wonn. Ech hunn déi Persoun leider ni méi erëmgesinn. Mee ech mengen, dat ass ee gutt Beispill vun. Esou soll dat sinn oder esou mengen ech elo, datt dat gutt ass an da keng Kommunikatioun an et huet kee sech getraut, iergendwéi ze soen, héi komm mer probéiere mol eppes aneres oder komm mer probéiere mol e bësse méi lues a mat manner Zong. A virun allem manner Zong bei der Nues an op de Baken a bis bei d'An erop. An da wier dat vläicht och besser verlaf a vläicht hätte mer eis dann och fir en zweeten Déi Deg dran gesinn.
Jo, also ech hunn e bëssen u meng éischt Kusse geduecht, sou mat Leit, mat deenen ech da méi laang zesumme war, well un déi erënneren ech mech nach déck gutt, oder vun sou recent dating Erfarungen aus deene leschten zwee Joer. An ofgesi vu mengem éischte queere Kuss, wou ech mech net méi inhaltlech quasi kann erënneren, ob e gutt war oder net, mee deen einfach am Nachhinein mega schéi war, och vum Setting, well Mir hunn eis sou beim Rausgoe kennegeléiert an dann sou dee ganzen Owend war sou Spannungen an dann hu mer eis nach géigesäiteg heembruecht an da bei deem enge Lutepotto an der Hollerecher Strooss hu mer eis dann e Kuss ginn. Dat ass natierlech sou, dat ass e gudde Kuss, well d'Erënnerung dorunner déck gutt ass. Mee soss si meng éischt Kusse meeschtens net sou mega gutt an ech behaapte elo mol vu mir selwer, dass ech gutt kusse kann. Ech fannen einfach, dass ee sech déck muss openeen aspillen. An datt et esou eng Situatioun ass mat vill, mat vill Opreegung an Uspanung, datt et vläicht och guer net esou mega gutt ka ginn. Also ech ka mech erënneren, ech war mat enger Persoun zesumme, mir ware laang zesumme, ech war mega frou mat him an eise éischte Kuss huet sech iwwer zéng Dates ugebahnt. An iergendwann eng Kéier hunn ech dann gefrot, dierf ech dech elo kussen, well et net kloer war, wëlle mer dat, wëlle mer dat net? An hatt wollt dat onbedéngt an hatt ass eng Persoun mat engem grousse Mond. An hat war esou opgereegt, dass et esou krass huet misste laachen, dass ech et gekusst hunn a seng Zänn gekusst hunn. An ech war einfach nëmme esou. An ech hunn elo nach eng Kéier nogefrot, Ass, ass alles ok? War et wierklech ok? Well ech mer esou onsécher war, well et mech einfach net zeréckgekusst huet, well et esou krass opgereegt war, dass et net konnt ophale mat laachen. An dono, dat war eng vun deene Persounen, wou ech am beschte Kussdynamiken hat. Ech fannen, en éischte Kuss seet net onbedéngt der eppes driwwer aus, ob ee sech fënnt oder net.
Jo an nee. An deem Sënn, esou, ech ginn der absolut Recht mat, et muss ee sech openeen aspillen. A gläichzäiteg fannen ech awer en éischte Kuss och e gudden Indikator dofir, wéi feinfühleg eng Persoun ass a wéi oppen eng Persoun ass, fir Dynamik vun der anerer Persoun. Also well ech sinn normalerweis bei eeschte Kusse relativ zeréckhalend mol fir d'éischt, fir ze sinn, ok, ech hunn nach guer keng, also well ech hu gären esou eng, en ofgestecktent Gebitt, an deem ech mech beweege kann, well ech net iergendengem wëll iwwer d'Boundary steppen. A wann ech guer keng Ofsteckungen hunn, da sinn ech emol ganz virsiichteg, wat d'éischt. An dat heescht, ech sinn, jo, ëmmer relativ virsiichteg an ech Ech appreciéieren et wann d'Leit dee Vibe erkennen an dat dann mer net onbedéngt direkt ongefrot hir Zong an den Hals stiechen. Dat heescht wann eng Persoun komplett iwwert meng éischter bësse Virsiicht an dat sech sou do runtaasten, sou en éischte Kuss kann och da manner virsiichteg sinn, mee fänkt bei mir ëmmer mol virsiichteg un, wann sech eng Persoun do komplett doriwwer walzt direkt, dann ass dat fir mech awer och sou en Dénge vun sou. Ooh, dat ass elo keng Red Flag, mee dat ass awer scho sou eng Orange Flag, wou ech sou sinn, ech hoffen an ech muss méi Exploratiounsaarbecht maachen, fir ze wëssen, ob s de net an aneren Arealer och sou iwwert eppes walls an dat Feingefill net hues. Mee ech fannen éischt Kusser am Fong, ech hat wierklech alles, vu mega schiel bis mega gutt. mat Leit wou ech einfach bëssi méi laang gebraucht hunn fir mech mat hinnen anzeviben, awer och Leit wou et einfach direkt gepasst huet an déi direkt mega gutt waren. Mee ech muss och soen, datt dat déi Leit waren, dat ware meeschtens Frënn vu mer. Dat heescht dat sinn dann Leit sou entweder sou friends with benefits situations, wou mer dann iergendwann ugefaangen hu Sex ze hunn oder Leit déi iergendwann zu feste Partner, inne gi sinn, mat deenen ech awer virdru gutt befrënnt war. An dat waren tendenziell ëmmer richteg gutt Éischtkussen A Leit, déi ech wierklech ugefaangen hunn ze daten oder déi ech einfach iergendwou kennegeléiert hunn a relativ séier mat hinne geknutscht hunn, dat waren ëmmer tendenziell éischter manner gutt Kussen. Also éischter manner gutt éischt Kussen, wou ech bësse méi Zäit gebraucht hu fir mech mat hinnen anzeviben.
Fir Robyn, fir dorobber vläicht opzebauen, elo wou ech mëttlerweil weess, wat fir mech op alle Fall mol fonctionnéiert a fir déi meescht aner Leit och ok ass, fannen ech en éischte Kuss eng ganz gutt Aart a Weis fir déi aner Persoun emol ze spieren an iergendwéi em och bewosst ze ginn, ok wéi ass där Persoun hir Energie, wéi nervös ass se, wéi zäertlech ass se, gëtt et do eng Dynamik, déi mer vläicht kënnen zu zwee opbauen, déi och iergendwéi passt, déi Sënn mécht an jo, also Dëst fir mech eng gutt Aart a Weis dann och fir fir e bëssen eng Idee ze kréien, ass dat eppes wat vläicht kierperlech passe kann, wat vun der Intimitéit hier passe kann, wat ech elo net onbedéngt esou iwwert d'Schwätzen oder iwwert d'Kucken esou gutt kéint erausfannen an wou ech awer vläicht Loscht hätt déi Persoun als éischt ze kussen, éier mer eis elo onbedéngt ausdinn oder soss iergendwéi weiderginn an An Saache maachen, déi vläicht nach méi an d'Intimitéit ginn.
Jo, ech deelen dat ganz vill. Lo wou dir esou geschwat huet hunn ech déi ganz Zäit geduecht, am Fong ass Kussen bësse sou Mini-Sex, mee dat ass natierlech, dat ass awer trotzdem natierlech bëssen eppes aneschters an d'Stakes si vläicht bësse méi niddreg wéi beim Sex. Lo Ech hat vill vun deem, wat Dir elo erzielt hutt, och. Also ech hat esouwuel éischt Kusse mat Persounen, wou et super gutt war a wou et iergendwéi direkt gepasst huet. Ech hat awer och Situatiounen, wou et am Ufank komesch war, wou och dann iergendwéi komescherweis vill Bäert a vill Hoer ënnerwee waren, am Wee waren, wou ee sech dann iergendwéi huet misse emol drop astellen, ok dat do ass bëssen nei an iergendwéi muss ech elo emol kucke fir mech ze sortéieren an da geet et awer. Also wou et am Ufank net esou cool war, mee wou et sech dann gutt entwéckelt huet an ech hat awer och esou Situatiounen op esou Dates, wou et esou. d'Chemie mega gepasst huet an een esou Gefill hat ok wow dat lei flout mega gutt an déi Persoun mech du gefrot huet ok solle mer knutschen a mer dunn aus dem Café erausgaang sinn a geknutscht hunn an dunn et no puer Minutten déi Persoun gesot huet hm nee ech mengen dat ass awer näischt an ech unhuelen dat et un deem éischte Kuss loung deen dunn där Persoun wuel net esou gutt gepasst huet dat Wou ech am Fong denken, jo, ech verstinn dat, an iergendwou fannen ech et awer e bësse schued, well jo awer déi Chemie do war an ee sech hätt vläicht kinnten op eneen aloossen. Mä anerersäits, wann ee beim Kuss scho mierkt, okay, dat klappt elo net, ass et vläicht dann awer besser, fir ze soen, okay, ciao. Ech mengen, dat hänkt och dervun of, wat ee sicht. Wann ech, keng Anung, elo mech mat enger Persoun. Bon, dat ass net ganz mäi Modus operandi, mee de Fall gesat, ech géif mech mat enger Persoun treffen, déi ech, ech weess net, op Tinder oder OkCupid kennegeléiert hunn, an ech wéilt wierklech just Sex mat hir, a mir géifen eis am Fong treffe fir Sex ze hunn, a mir fänken un ze knutschen, an ech si esou, oh boy, nope, da giff ech warscheinlech och einfach goen. Mee wann ech awer eng Persoun ufänken ze daten a wierklech en Interêt un där Persoun hunn, déi iwwert eppes Kierperleches erausgeet, da giff ech dann hätt ech en Interêt dorun, fir doran ze investéieren, dass eist Kusse besser geet, während ech mat engem random Hookup wahrscheinlech net giff doran investéieren, dass eist Kusse besser geet, well pff, why should I? Dann halt net.
Jo, an ech fannen et ganz interessant, dass wann ee mat enger Persoun vibet a mat hir kusst, an de Kuss ass sou mëttelméisseg, An da gëtt et awer net besser mat der Zäit. Dann ass och ëmmer d'Fro, ok, ech fannen, also dat erënnert mech e bëssen u wat s du gesot hues, dann ass wierklech fir mech d'Fro, sinn ech, also wéi emotional, romantesch involvéiert sinn ech mat der Persoun, datt ech se wëll weider treffen oder vläicht si mer och besser als esou platonesch oder quasi platonesch Bezéiung, wou Kussen net mat derbäi ass. Also ech hat dat virun annerhalbem Joer eng Kéier am Dating an ech sinn, mir hunn eis am Fong gutt verstanen an de Kuss war net schlecht, mee et war esou, wéi wann een zwee Puzzlestécker wëll openee maachen an ech, also ech puzzle selwer net, ech hunn eng Kéier ee Puzzle mat, mat enger befrëndener Persoun zesumme gemeet, ass net meng, meng, mäin Truc, mee ech hunn erausfonnt, Puzzlestécker gesi sou aus, wéi wa se gutt géingen openee passen an da probéiers de se esou openeen ze leeën an da funktionéiert et awer net, wéinst esou engem, zwee Millimeter an esou huet sech dat Kusse mat där Persoun ugefillt an ech hunn net erausfonnt, wat net passt. An also ech war net emotional esou involvéiert oder et huet net esou gutt gepasst, datt ech elo gesot hätt, okay, ech wëll dech also weider daten op där Ebene. An dunn hu mer et iergendwann eng Kéier si gelooss an et war och Gutt sou, aus anere Grënn wéi elo d'Kussen. Mä jo, et ass, et ass interessant. Also ech si mer net ganz sécher, wéi, wéi, wat fir e Gewiicht d'Kussen heiansdo huet. Also et ass e bësse wéi Stärenzeechen, wéi vill seet et iwwer eng Bezéiung an iwwer eng Persoun aus oder wéi vill och net. Jo, mee ech mengen, dat ass och ganz individuell. Also heiansdo passt et einfach, wéi s du sees, et passt einfach net an du weess net firwat. Mee et ass einfach, Iergendeppes feelt einfach an et ass sou, jo, et ass och net schlecht, mee et ass awer och net mega sou. An ech gesinn och net sou, dass net sou objektiv ass alles ok, mee iergendeppes zwickt einfach sou. An ech mengen, et ass och eng mega individuell Saach, wéi vill Wäert ee Kusse So. Dat stëmmt.
Sou wéi wéivill Wäert een dora placéiert. Fir mech ass Kusse mega mega wäertvoll, well et awer doduerch, datt ech awer, wéi mer, wéi een an der Episod zu Demisexualitéiten na wäert héieren, oft aus meng Astellung zu Sex sech ännert an ech heiansdo vill Sex hunn an heiansdo och einfach mol guer keen. Sou Kussen ass eppes wat mir mega mega wichteg ass a wat ech grad a längerwährende Partnerschaften, och an Zäiten, wou ech am Fong net wierklech vill Loscht op sexuell Saachen hunn, awer esou eng Konstant ass, déi ech sichen an déi déi ech desiren. A wann dat dann esou deen eenz esou, wann déi Form vu matenee Sex hu fortfält an dat esou kuschelen a sech kussen d'Intimitéit ass, déi bleift esou, ass mir dat mega, mega wichteg. An Mir perséinlech ass Kussen ultra wichteg an wann ech mat enger Persoun net gutt kusse kann an dat och net besser geet, ech menge meng Gefiller fir eng Persoun giffen och einfach änneren duerch Kussen déi wat net gutt ass sou meng Gefiller giffe wahrscheinlech do mat offlaue souguer wann ech déi Persoun mega mega gutt gi fannen an se sinn sou jo dat hei ass et mer wäert fir déi fir den Investment vu matenee Kussen ze léieren sou ze maachen Mee wann dat sech awer net giff rentéieren, giffe sech meng Gefiller, mengen ech, veränneren. Mee fir aner Leit ass dat vläicht net de Fall. Si soen, oh, Kussen ass mer net esou wichteg, soulaang mer gudde Sex kënnen hunn. Oder aner Ech hunn Saachen. zwee Gedanken an se sinn e bësse widderspréchlech. Also engersäits hunn ech mer geduecht, et ass jo esou, datt een och vläicht einfach aner Saache gär huet an dat ass jo voll ok. Also et gëtt jo wahrscheinlech net deen objektive richtege Wee fir ze kussen, mee halt dat wat mir gefält, halt dat wat der anerer Persoun gefält. An dat kann emol einfach sinn, datt een ënnerschiddlech Goûten huet wat dat ugeet, wéi een se jo vläicht och bei der Musek oder beim Iessen oder bei anere Saachen huet. An dann ass halt ëmmer eng d'Fro, wéi wichteg ass dat, datt mer do kompatibel sinn. Heiansdo ass dat jo vläicht net esou, dat een onbedéngt ëmmer déi ganzen Zäit muss kussen an et do och ënnerschiddlech Bedürfnisser gëtt, wat wéi wichteg ass. An deen anere Gedanken, deen, wéi gesot, e bësse widderspréchlech ass, deen ass, Et kann ee jo och openee kompatibel ginn an et kann ee jo och probéieren ze soen, Hei, kënne mer dat do eng Kéier ausprobéieren? Kanns de probéieren eng Kéier méi esou ze kussen oder méi Zong ze benotzen oder manner Zong ze benotzen oder méi fiicht ze sinn oder manner fiicht ze sinn oder méi hefteg ze kussen oder vill méi douce ze kussen. An dat ka jo och ganz interessant sinn, dat gemeinsam auszeprobéieren an do e bëssen trainéieren a bëssen ausprobéieren, wat engem da matenee gefält. Mee ech, dat ass natierlech och e Commitment an dat geet natierlech och just, wann ee sech schonn e bësse kennt a wann een sech schonn ëfters geknutscht huet. A wann een halt no där éischte Kéier erausfënnt, ok, dat do passt einfach guer net fir mech, dat ass iwwerhaapt net kompatibel, dann ass dat halt esou.
Wat sinn da Saachen, déi fir Iech beim Kussen oder bei engem éischte Kuss wichteg sinn oder déi guer net ginn, wou Der elo géingt soen, ah dat do mécht en éischte Kuss schlecht oder ganz gutt? Also ech géing dem Robin op jidde Fall zoustëmmen an deem Sënn, datt ech eng gewësse Feinfühlegkeet brauch beim Kuss, well also ech menge meng Strategie ass och éischter wéi deng, mol lues ufänken an dann kucken och wat de Stil vun der anerer Persoun ass an probéieren sech e bëssen anzegrooven. Well, also Joël, wat s du virdru gesot hues, ech géing soen, déi zwou Saache stëmmen. Et ass wichteg, datt all Persoun hir Virléiften an hire Genre fir ze kussen dierf behalen an deen och am beschten dierf fannen, souzesoen. An ech fannen et awer genau esou wichteg ze kucken, wéi kusst déi aner Persoun, wat ass där anerer Persoun vläicht wichteg, souwuel verbal wéi och net verbal. An am éischte Kuss ass dat jo meeschtens net verbal. An dann gëtt et mengen ech eng Saach fir mech déi e mega Ënnerscheed mécht, nämlech mat Zong oder ouni. Well ech fannen wann ech eng Persoun kussen ouni Zong an dat gefält mer net, op laang Dauer funktionéiert dat net. Mee ech hat schonn oft Bezéiungen wou ech mer geduecht, mir kussen déck gutt, mee eis Zonge kusse vibe mer einfach net mega gutt, mee et war net schlëmm. Well dat, ech fannen et schonn, also esou Kussen mat Lëpsen, och wann dat elo keng sinn, mee vläicht och éischter ass, ass nach enkeps aneschters, wéi wann een de Mond opmécht fir d'Zong ze benotzen. Wat ass dozou Är Meenung? Ech ginn der Recht. Beziéungsweis ech empfannen dat genau esou. Ech mengen, wat e schlecht, wat en éischte Kuss fir mech wierklech carrément schlecht mécht an esou à la, ech wëll dat hei net widderhuelen, ass wierklech eng Persoun, déi guer keng Fallgefühl huet a mer jo direkt hir Zong ultra an den Hals stécht a wierklech ganz aggressiv ass domat, well och et gi Leit déi mega dorop fléien, mee och opgrond vun Trauma hunn ech léiwer dee méi feinfühlege Wee a Leit déi do eng gewësse Feinfühlegkeet hunn an ech ginn der Recht, dass ech am Fong. Éischt Kussen, mega gär déi vu, mee wa méiglech ouni Zong oder éischter sou e virsiichtegt, sou mat sou Zongespëtzten déi sech mol beréieren, awer net direkt deen full on Zongekuss wéi een dat méi sou klassesch kennt. An dat ass eppes wat ech éischter, woufir ech och heiansdo e bësse méi Zäit brauch, well ech dat eppes ultra intimes fannen, während ech am Fong ganz gär mol heiansdo mat Leit einfach kussen, well it's fun.
Mhm. Eppes wat ech méi schwiereg fannen ass wann déi aner Persoun ganz ganz staarke Mondgeroch huet, einfach well ech sensibel op Geréch sinn an dat dann einfach mer de Kuss bësse verkackt, well ech dann dat net trenne kann an och wann de Kuss soss vläicht gutt ass, ass dat dann ëmmer iergendwéi eppes wat am Wee ass. Mhm.
Jo, jo ech mengen esou, also Wann déi Persoun grad virdru, also ech si vegan, wann déi Persoun virdru grad e grousst Stéck Fleesch giess huet oder nach méi schlëmm Fësch, da wier ech och elo vläit net esou begeeschtert fir krass mat hir erëmzeknutschen. Also all meng Partner, innen däerfen iessen, wat se wëllen, mee ech soen awer och ëmmer, Hey, wann s de grad e grousst Stéck Fësch giess hues, da drénk wann ech glift e Glas Waasser oder iergendeppes, ier s de elo onbedéngt mat mer knutschs. Jo.
Ech muss grad un eng Anekdot aus engem anere Podcast, deen nennt sech If Books Could Kill denken. Do huet en Typ erzielt, datt hien halt net wosst, wéi en sollt aner Typen sou umaachen, an seng eenzeg Taktik wär dann ëmmer fir e Briquet dobäi ze hunn, beziehungsweise no Zigaretten ze froen. Hien huet awer selwer net gefëmmt an hien huet dat am Fong relativ eekleg fonnt an hie sot dunn esou, Jo, ech hunn dunn mega laang einfach ëmmer mat Typpen geknutscht, déi no Äschebecher geschmäert hunn an ech wollt dat am Fong net, mee ech hat awer soss keng, keen Trick fir iergendwéi Leit unzeschwätzen. Dat hunn ech am Fong relativ witzeg fonnt an dat weist och e bëssen esou déi Problemer, déi een, déi ee kann hu mat Gerécher. An, jo, wéi Der och schonn gesot hutt, erkläert e bëssen, wisou et esou vill Produite gëtt, déi fir frëschen Otem suerge sollen. Jo, a fannen ech weist och op d'Problematik hin, wéi een de Moment eraussicht fir en éischte Kuss, oder? Also och bei engem Date, ganz oft wann béid Persoune fëmmen, war meng Strategie, dass een halt net sou steif nieftenee sëtzt, well ech fannen, da muss ee scho méi interagéieren, wéi wann een sou nieftenee steet, halt ze soen, oh komm mer ginn eraus eng fëmmen. An heiansdo ass et da guer net dozou komm, dass ee gefëmmt huet, mee heiansdo ass ee sech dann ass eréischt während dem Fëmme méi no komm, dass de Vibe opkomm ass vun ah ok mir hu vläicht allen zwee Loscht eis ze kussen an dann also nähert een sech esou physesch un, also quasi déi physesch Form vu Konsens wou eng Persoun kënnt bësse méi no, déi aner Persoun kënnt bësse méi no, da beréiert een sech vläicht um Aarm, d'Gesiichter komme sech méi no, esou déi Saach. An ech weess net wéi et iech geet, mee ech sinn zimlech tollpatscheg, dat heescht wann ech elo mat enger Persoun géing eppes drénke goen an dann am Sëtze géing probéieren, déi Persoun ze kussen, da wier de Risiko zimlech héich, datt den Dësch géing ëmfalen oder de Stull oder d'Gedrénks, wat drop steet.
Jo, ech kennen dee Problem. Ech hu ganz laang Been.
Dat ass fir mech witzeg, well am Fong kussen ech mega gär am Sëtzen, esou vun de Situatiounen, an deenen ee sëtzt, well ech se Normalerweis éischter cozy a gemittlech hannen a fir mech ass och sou en éischte Kuss eppes wat fir mech awer relativ privat ass. Dat heescht sou mäin Dénge vu sou ok wann een zesummen an enger Bar ass an et geet een raus eng Fëmmel wou vläit oner aner Fimmere stinn déi grad keng besser ze dinn hunn ausser jiddwer engem aneren nozekucken. Dat wär mir mega onangenehm mat enger neier Persoun fir en éischte Kuss. An gläichzäiteg ass am Sëtze kussen awer och sou schwiereg, hänsto, I mean Kierperen, sou wéi Kierperen an zwësch Sëtzen a Kussen, schafft einfach net esou gutt maneen zesummen, muss ee lo éierlech soen. Ma virun allem net, well een, wann een dann net kuschelt, weess de, wann ee souwisou scho kuschelt an dann ass een sou beieneen am Aarm oder sou, da geet et, mee sou wann een nieftenee sëtzt oder vis-à-vis vunenee sëtzt, muss een sech mega verrenken fir dass just d'Käpp quasi a vläit e bësse vun de Schëlleren oder vun den Hänn, well et ass jo net appropriate direkt mam éischte Kuss och den éischte Kuschler ze maachen, ausser et kuschelt, huet een net virdrun souwisou scho gekuschelt, mä et ass jo zevill openeen. Jo, normalerweis klëmmt een der Persoun net beim éischte Kuss schonn direkt an de Schouss. Nee. Oder et leet ee sech hin. Et gëtt iwwregens Statistiken a Forschung driwwer, ob déi meescht Leit, a wéi eng Richtung déi meescht Leit hire Kapp dréinen wann se kussen, wa mer elo scho bei Kierperen an Kompatibilitéit sinn. A scheinbar déi meescht no riets. An da gëtt et natierlech verschidden Theorien, déi eng soen dann, well d'Leit halt och déi meescht Rietshänner sinn an net Lénkshänner, Anscheinend huet et awer och eppes domadder ze dinn, datt eis Gesiichter net komplett symmetresch sinn, mee sou 3 Prozent net. An dann ass iergendwéi sech no riets dréinen dat Bescht. Ech probéiere lo net ze laang driwwer nozedenken, wéi ech mäi Kapp dréinen, wann ech knutschen, well soss wäert dat déi nächste Kéier Sécher schif goen. Dat do stoung 2014 och schonn an der Bravo. Wierklech? Jo, ech hunn en Artikel doriwwer gelies op Satya. Jo, ma ech hu lo grad am Studio sëtzend déi ganz Zäit sou ganz weird mäi Kapp no riets an no lénks gedréint an ech kussen no lénks. Also ech mengen elo net, wann een quasi also den Hals dréint. Sou wéi beim wann een iwwer d'Strooss geet, mee sou quasi de déi Richtung wéi ee kippt, gell? Jo. A meng Kipprichtung ass definitiv lénks. Ech maache béides, well also ech denken, säit ech deen Artikel viru wat 10 Joer gelies hunn, mega vill doriwwer no, a wéi eng Richtung ech ech ech weess net firwat, mee ech a mengem zwielefjärege Kapp war dat deemools ultra den Dénge vun oh mäi Gott, a wéi eng Richtung kussen ech? An dat ass a mengem Kapp bliwwen. An ech kussen, ech mengen ech kussen e bësse méi no riets, mee ech kussen awer och mega vill no lénks an schonn an der Fong mega Fun, wann ee sech sou ofwiesselt. Jo, et hänkt och mega dervun of, an do wiere mer erëm beim Grooven, wéi déi aner Persoun kippt, oder? Jo, well eng vu menge Partnerpersounen ass Lénkshänner, in, an ech si Rietshänner, in, an Ech mengen, dass dat tendenziell éischter no lénks kippt. Dat heescht, mir wiesselen eis wierklech mega vill of, einfach well I'm fine with both, they're also fine with both, mee ech hunn eng liicht Preferenz fir riets an d'Sar huet eng liicht Preferenz fir lénks. Dat heescht, mir wiessele wierklech mega vill of.
Nice. Eppes, wouriwwer mer elo nach net vill geschwat hu si wat maache mer mat den Hänn. An ech fannen, dat kann och hëllefen ze entscheeden, op wéi eng Säit een de Kapp dann tilt. Hänkt och vun der Positioun of. Also do si mer erëm bei der Positioun.
Also tendenziell ass meng intuitiv Äntwert, dass ech beim Kusse schonn och iergendwéi meeschtens eng Hand oder een Aarm esou op den Aarm oder op d'Schëller vun där anerer Persoun leeën, oder? Dass een esou e bëssen och verbonnen ass mat eppes aneschters wéi just de Lëpsen. Mee awer sou gentle gentle. Jo, ech pake mega gär Leit um Kapp un. Dat heescht awer sou, wann dat mat enger neier Persoun, wa mer beim Thema Runtaarschtte sinn, giff ech och ufänken, op der Schëller an dann eventuell douce um Bak upaken an dann deemno wéi déi aner Persoun dorop reagéiert, dann sou meng Douceur oder Net-Douceur an d'Positioun wou um Kapp dorun upassen. Sou. Mee ech hunn ëmmer esou, dat ass sou eng Saach mat esou enger Hand. An dann deemno esou bei etabléierte Leit, mat deenen ech souwisou Sex hunn a kussen, ass dat keen Thema. Mee esou bei neie Leit sinn ech och ëmmer esou, ok, wat maachen ech mat der anerer Hand? Well d'Positioun vu esou Kappregioun ass sech schonn ginn, mee ech, wat maachen ech mat der anerer Hand?
Kann een Händchen halen, déi zwee Hänn, wann déi, wann déi zwee Hänn quasi doënne sinn, also vu mir selwer an der anerer Persoun op der selwechter Säit, da kann ee sech esou un der Hand halen. Dat ass süß.
Jo, dat ass léif. Hand esou an Hëftregioun halen ass och am Fong eng Méiglechkeet, déi net esou schlecht ass. Jo, I agree. Ech hunn nach eng Fro. Jo. Wéi weird ass et op enger Skala vun 0 bis 10, wann ee mat enger Persoun schonn déck laang kusst an se dann awer laang net gesinn huet an een se dann erëmgesäit?
Wat nenns de déck laang?
Dat ass Definitiounssaach. Ech mengen, et hänkt vu Bezéiungen of. Fernbezéiunge sinn gewinnt, datt ee sech déck laang net gesäit. Mee ech mengen, wann ee sech soss vläicht all Dag oder all zweeten Dag gesäit, ass vläicht schonn eng Woch oder zwou Woche laang.
Also ech hat dat elo rezent, well ech elo länger net a mengem Doheem war an ech do eng Persoun hunn, eng befreundete Persoun, mat där ech heiansdo Sex hunn. An mir haten eis och elo esou, also mir hat, mir hätten eis scho bëssi gesinn, awer méi esou op Plazen, wou et elo net appropriate war fir eis, fir elo grouss erëmzeknutschen. Dat heescht, ech hat se och elo esou zwee Méint net méi gekusst. An ech war elo d'lescht Woch erëm doheem fir méi laang wéi esou 12 Stonnen. An Do hu mer eis och rëm gekuckt an dat war awer esou, et war, mir ware béid, also et huet méi laang gebraucht wéi soss, dass mer eis gefrot hunn, awer och anerersäits war en an enger ganz anerer Situatioun wéi soss. Dat heescht, et war méi esou een esou, oh ech hunn dech wierklech vermësst an et huet sech och esou awer erëm déck vertraut ganz séier ugefillt, obwuel mer eis wierklech schonn, fir eis Verhältnisser, laang net méi gesinn hunn, well normalerweis gesinn ech déi Persoun esou dräimol d'Woch, wann ech doheem sinn. An heiansdo hunn ech awer och, och a Fernbezéiunge fannen ech awer heiansdo och, och wann een et gewinnt ass, awer schonn weird, grad wann et wierklech sou Ofstänn vir sinn, sou vun engem hallwe Joer, ginn ech wierklech richteg schei, well ech sou sinn, sou ok, an engem hallwe Joer huet sech bei mir elo mega vill verännert, wie weess wat sech bei där Persoun verännert huet, sou. A wann een dann Sou meeschtens schwätzen ech et un, mee wann dat éiwer ichti grad net a mäi Kapp kënnt, dass ech et kéint uschwätzen oder aner Saachen, da sinn ech richteg schei. An da muss ech am Fong, ech wëll net soen, et ass dann eng Kéier en neien éischte Kuss, mee et ass awer schonn e bëssi, et ass halt dann en éischte Kuss no laanger Zäit.
Ech hätt elo d'Tendenz, mech dee Moment éischter runzetaaschten a vläicht emol mat enger Ëmaarmung unzefänken an dann lues a lues mech un ee Kuss runzetaaschten an. Och sou vill Zäit ze huelen, wéi der grad passt oder néideg ass oder sech richteg ufillt.
Als Veteran vun Fernbezéiungen hätt ech elo d'Tendenz gehat ze soen, dat ass wéi Vëlofueren, dat verléiert een net. Mee ech mengen awer, datt dat net onbedéngt sou stëmmt. An am Fong ass dat jo och iergendwéi eppes Schéines, wat ee sech da an eng nei eruntaschte kann, datt een nach eng Kéier en éischte Kuss kann hunn. Mee et ass vläicht och heiansdo e bësse komesch fir, jo, e bëssen esou wéi wann een zréck a seng Wunneng kënnt no der Vakanz an et ass een nach net esou ganz gewinnt dorunner, wéi d'Proportioune sinn. Ech weess net, ob der dat nozvollzéie kënnt, mee heiansdo stinn d'Saachen dann einfach net esou, wéi ee geduecht huet, oder et ass méi breet oder méi schmuel, wéi een iergendwéi dat an Erënnerung hat. An Esou e Kuss kann dann och sech esou ufillen, datt een e bëssen e bësse friem ass an deem anere sengem Mond a sech erëm muss erëmfannen. Jo.
I agree.
Wéi all éischte Kuss muss och all éischt Episod vun der Staffel, uh, holperesch Iwwerleedung, eng Kéier op en Enn goen. Och wann et heiansdo schued ass, dass et eriwwer ass. Mee oft ass jo dann awer trotzdem d'Hoffnung do, datt et zu engem zweeten, drëtte, véierte, fënnefte Kuss kënnt. An esou wäert et och zu weideren Episode vun dësem Podcast, vun dëser Staffel kommen. A mir sinn op jidde Falls elo während der Diskussioun ganz vill Themen agefall fir nei Episoden. Also wäerte mer vläicht nach deen een oder aneren Kuss, déi eng oder aner Kuss-Episod an dëser Staffel kënnen abauen, je nodeem wourobber dir esou Loscht huet mat mir iwwer Knutschen ze schwätzen. Well ech denken do gëtt et nach dat engt oder anert Thema wat mer elo just esou mat der Zongespëtzt beréiert hunn a wou et nach vill ze schwätze giff ginn.
A wann Dir elo wärend dem Nolauschtere Loscht op Kusse krut an awer grad keng Persoun an der Géigend ass, mat där Dir Iech kéint virstellen ze kussen, ech ka mech erënneren, datt mäi Bop sech heiansdo selwer op d'Hand gekusst huet an ech hunn dat zimlech léif fonnt. Dat heescht, Dir kënnt Iech och gär selwer kussen. Yes.
Vill Spaass beim Kussen Äerch oder aner Leit. Bis geschwënn a lo kënnt nach eng Rubrik. Adi.
Ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wat ass den Dual Control System? Et kann een sech Erreegung esou virstellen, Eist sexuellt Gehier bezéiungsweis eisen Nervesystem huet Beschleuneger, déi op sexuell Stimulatioun reagéieren, an en huet och Bremsen, déi op all déi Grënn reagéieren elo net erreecht ze sinn. Et ginn also zwee verschidden Systemer, Accelerateuren a Bremsen, d'Gaspedal an d'Bremspedal, déi d'Kontroll hunn. Dofir nennt een dat op Englesch och nach Dual Control System. Dëse System erkläert d'Emily Nagoski a sengem Buch Come As You Are, op Lëtzebuergesch Komm esou wéi s de bass, Am Kapitel zwee. Ech resuméieren Iech hei, wéi den duale Kontrollsystem fonctionnéiert a firwat et wichteg an hëllefräich ka sinn, fir de sexuelle Pleséier, dëse System, ze verstoen. D'Gaspedal, och nach Accélérateuren oder Beschleuneger genannt, op Englesch nennt een dat de Sexual Excitement System, ofgekierzt SES. Dëse System gëtt duerch Kucken, Fillen, Richen, Héieren, Schmaachen a Fantaséieren aktivéiert. Eist Gehier an eis Sënnesorganer scannen déi ganzen Zäit eis Ëmwelt no sexuell relevante Stimulatoren. Dat passéiert och ouni dass mer et matkréien, souzesoen automatesch. Wann dëst sexuell relevant Stimulatoren entdeckt ginn, schéckt d'Gehier un d'Genitalien an de Kierper e Message, dass se sech sollen uschalten, aschalten, ugoen. Bremse ginn op Englesch Sexual Inhibition System genannt, ofgekierzt SIS. Inhibition heescht Hemmung, Ënnerbannung, zeréckhalen. Heimat ass net onbedéngt gemengt, dass ee schei ass, mee et ass am Sënn vu neurologesche Messagë gemengt. Dat heescht, d'Gehier seet dem Kierper an de Genitalien, Stopp, nee, schalt dech aus. Et ginn zwou Zorte vu Bremsen. Déi eng Brems funktionéiert änlech wéi d'Gaspedal. Si bemierkt potentiell Bedrohungen, also och alles wat een gesinn, héieren, richen, beréieren, schmaachen oder soss wouerhuele kann, a schéckt Signaler déi soen, ofstellen. Wéi d'Foussbrems beim Auto, reagéiert se op momentan Reizer. Also dat, wat d'Gehir als gudde Grond interpretéiert, net erreecht ze sinn. Zum Beispill e Risiko vun enger sexuell iwwerdrobarer Krankheet oder enger ongewolltener Schwangerschaft. Oder och sozial Konsequenzen, zum Beispill beim Sex erwëscht ze ginn. Déi dote Brems ass de ganzen Dag iwwer verantwortlech, dass mer net onangemiessen erreecht sinn, wa mer zum Beispill en Aarbechtsmeeting hunn oder beim Owesiesse mat der Famill sinn. Dëst ass och de System, deen en Ausschaltknäppche betätegt, wann zum Beispill mëtte beim Sex d'Eltere sollten eraplatzen. Déi zweet Brems funktionéiert e bëssen anescht, si ass éischter wéi d'Handbrems beim Auto e chronescht luest Nee-Merci-Signal. Wa mer probéieren, mat ugezunnener Handbrems ze fueren, kënnt een un d'Zil, mee et dauert méi laang an et verbraucht ee méi Bensinn. Wärend d'Foussbrems éischter Angscht virun den Konsequenzen huet, huet d'Handbrems éischter Angscht virum Versoen. Zum Beispill dass een d'Suerg huet keen Orgasmus kënnen ze kréien. Wéi versteet eist Gehier wat sexuell relevant Stimulatore sinn a wat potentiell Geforen? de Prozess vum Léieren, wat sexuell relevant ass a wat eng Bedrohung, funktionéiert relativ ähnlech wéi d'Léieren vun enger Sprooch. Mir hunn all d'ugebuere Fäegkeeten, all Sprooch, all mënschlech Sprooch ze léieren, mee je nodeems wéi eng Emgebung mer hunn, léiere mer eng oder och méi ganz bestëmmte Sproochen. D'Ëmwelt ass ausschlaggebend oder och d'Gesellschaft. Genau sou wéi et keng ugebuere Wierder ginn, gëtt et och keng ugebuere sexuell Reizer. Wat eis unturnt an ofturnt, léiere mer an eiser jeeweileger Kultur a Gesellschaft, sou wéi Kanner och verschidde Vokabelen an Dialekter léieren. Dat heescht, wat op eis Brems an wat op eis Gaspedal trëppelt, si Saachen, déi mer eis ganz Liewe laang iwwer geléiert hunn. Wéi funktionéiert Erreegung a wat kann ech maachen, wann ech Problemer mat mengem Gas oder Bremspedal hunn? No dem Modell vun der dualer Steierung besteet Erreegung jo a Wierklechkeet aus zwee Prozesser, d'Gaspedal muss aktivéiert ginn an d'Bremse mussen deaktivéiert ginn. Déi zwee Systemer funktionéieren onofhängeg vuneneen. Dat heescht zum Beispill andeems een de Gas dréckt, geet d'Brems net automatesch aus. D'Emily Nagoski beschreift dat esou, Arousal is the process of turning on the ons and turning off the offs. Wann déi zwee Prozesser net am Gläichgewiicht sinn an dann net eppes esou klappt, wéi een dat wëll, zum Beispill, dass een net erreecht ass oder keen Orgasmus kann hunn, kann ee sech froen, Läit et dorunner, dass ech de Gaspedal net ausräichend stimuléieren? Oder Gi meng Bremsen ze staark stimuléiert oder stinn ech gläichzäiteg um Gas an op der Brems? En heefege Feeler, dee Leit maachen, ass ze denken, dass de Problem dobäi läit, wann ee keen Orgasmus kritt oder keng Loscht verspiert, dass een net genuch op d'Gaspedal dréckt. A Wierklechkeet ass et vill méi warscheinlech, dass een nach enzwousch op der Brems steet. De Grad vu sexueller Erreegung zu engem bestëmmten Zäitpunkt ass net nëmmen dovunner ofhängeg, wéi staark een de Gaspedal stimuléiert a wéi wéineg d'Brems, mee och e Produit dovunner, wéi empfindlech Bremsen a Gaspedaler op Stimulatioun reagéieren. Dës Empfindlechkeet ass dat ganzt Liewen méi oder manner stabil. Et kann een zwar veränneren, wat een als sexuell relevant wouerhält, oder d'Situatioune verréngeren, déi op d'Brems trëppelen, mee wéi vill Stimulatioun den Accelerator brauch oder wéi schnell den Nervesystem vu Persounen op d'Brems trëppelt, Dat kann een net beaflossen. Wann s du wëlls wëssen, wéi sensibel däin SES an däin SIS sinn, also éischter duerchschnëttlech, éischter immens sensibel oder éischter manner sensibel, kanns du am Buch vum Amelie Nagoski ab der Säit 73 en Test maachen. Ech hunn iech den Titel vum Buch och nach eng Kéier an d'Shownotes geschriwwen. Froen zu der Gaspedal sinn hei zum Beispill, Gëss du heiansdo erreegt, wann däi Partner oder deng Partnerin bei enger net-sexueller Tätegkeet eppes gutt kann oder duerch säi Geroch? Gëss du erreegt duerch nei Situatiounen oder duerch Fantasien? Froen zu de Bremse sinn hei, Mussen d'Saache genau richteg sinn, fir dass de erreegt bass? Brauchs du absolut Vertrauen an däi Partner oder deng Partnerin? Mëss du dir Gedanken iwwer Sex wärend s de Sex hues? Eng ëmfindlech Brems, onofhängeg dovunner wéi ëmfindlech oder net d'Gaspedal ass, ass de stäerkste Facteur bei sexuelle Problemer. Problem heescht hei, dass Persounen et als belaaschtend an hirer Sexualitéit wouerhuelen an dowéinst wëllen eppes änneren. Dat heescht net, dass eppes falsch ass mat engem, au contraire, déi allermeescht Problemer sinn zimmlech normal an novollzéibar, wann ee se bis verstanen huet. Eng Studie beseet, dass wéineg Interesse u Sex, Erreegungsschwieregkeeten an Orgasmusschwieregkeeten zesummenhänke mat Bremsfacteuren, wéi dass ee sech Suerge mécht, dass een ze laang brauch fir erreecht ze ginn oder en Orgasmus ze hunn, oder dass ee seet, dass d'Saachen net ganz genau richteg sinn an dann ee Schwieregkeeten huet, sexuell erreecht ze ginn. Hei ruffen ech Iech nach eng Kéier an Erënnerung, dass et jo zwou verschidde Bremse ginn. Bei munche Mënsche gëtt d'Erreegung duerch Ënnerängscht gebremst, zum Beispill ze laang ze brauchen, a bei aneren éischter vun äusseren Faktoren, wéi zum Beispill d'Angscht viru sexuell iwwerdrobare Krankheeten oder beim Sex erwëscht ze ginn. Béides, souwuel Ënnerängscht wéi och äusser Faktoren, kënnen Erreegung verréngeren oder verhënneren, dass se iwwerhaapt opkënnt. Bei anere Persounen ass awer net eng empfindlech Brems de Problem, mee dass et ganz vill verschidde Bremsfacteure ginn, déi sech unheefen an da ganz staark op d'Brems trëppelen, och wann een am Fong eng duerchschnëttlech empfindlech Bremspedal huet. Zum Beispill vill Stress am Job plus Erzéiungsberechtegung plus niewebäi nach aner Verpflichtungen An on top dann d'Gefill musse Sex ze hunn, well soss stëmmt jo eppes net an dann huet een e schlecht Gewëssen, wann een dann awer keng Loscht huet. Hei e klengt Beispill, Wann et mat engem Partner oder enger Partnerin net gutt leeft sexuell an een dowéinst nei Saachen ausprobéiert, zum Beispill nei Settings, Toys oder Massagen, kënnen déi op d'Gaspedal trëppelen, mee déi trëppelt gläichzäiteg op d'Brems, well do d'Erwaardung, dass een dann dono Sex huet, ëmmer hannendru steet. Dëst kann déi eegen Erwaardungen un d'Situatioun sinn, mee awer och déi imaginéiert oder real Erwaardunge vun där anerer Persoun. Wéi hält een op, op d'Brems ze drécken? D'Amelie Nagoski seet dozou. Déi kuerz Äntwert ass, Reduzéier däi Stress, sief léif mat dengem Kierper a looss déi falsch Virstellungen doriwwer, wéi Sex funktionéiere sollt, op d'Säit, fir deem Raum ze ginn, wéi Sex tatsächlech funktionéiert. Ausserdeem ass de Kontext fir sexuell Erreegung immens wichteg, mee dat ass en Thema fir eng nächst Rei u Rubriken, Sex in Context. Areegung, Begären a Pleséier si komplex. An dowéinst héiert Dir déi nächst Méint nach méi aus dem Emily Nagoski sengem Buch doriwwer. Bis dohi vill Spaass beim Erausfanne vun Äre Bremsen an Accelerateuren a bis geschwënn!
Cool. Äh, nach d'Reihenfolg vun den Nimm. Ah jo. Wee wëll d'Fro stellen? Da fänkt déi Persoun nämlech un.
Ech kann ufänken, ech kann d'Fro stellen, nodeems et meng Idee war. Ok, da giff ech soen, Joël, du sees Kelly, Kelly, du sees Robin, ech soen Eli, Eli, du sees Joël, well da gi mer einfach am Krees. Am Krees, jo, dat ass eng wonnerbar Idee. Super, jo, dat ass genial. Ok, nice.
Dir huelt dat wierklech alles op, ech muss näischt ophuelen, dat ass mega ongewinnt. Nee, jo, nee, nee.
Der Menschen Audacity zou.
Ech fannen et déck gäil. T'ass bal wéi wanns du hei wiers, awer nëmme bal. Mir gesinn dech Mâ. souguer. Jo, mee ech net, dat ass onfair. Mir missten de Laptop dohinner hänken. Jo, mir brauchen nach uewe sou Sou eng e, Montur. sou e Beamer oder sou e rise Fernseh.
Oder Spigel.
Ech menge mir kréint och sou hin. Okay, ech huelen iwwer schon seit 3 enger halber Minutt op, nëmmen dass der Bescheed wësst, gell? A wann ech giff, schneit dat hei als sou Outtakes. Kënnt Dir zu all Episod ëmmer Outtakes maachen? Ja, dat wär dat, ech mengen dat wär awer dat ze maacht dass du no all Episod. Sou als Easter Egg no der Rubrik fir déi Leit déi bis no der Rubrik lauschteren. Oh mäi Gott, jo, dat ass sou eng gutt Idee!